Atu i ka van lenmi hi a min ah Pu Hniar Ling a si. Tlawngram khuathar a si. Khi mawng hi kong pawl a theihmi amah nih a ton lo a tonmi he cun amah nih hika pawngkam khua runghran i a rak hremmi hna pawl kha a theih ning cang pawl kha a ngaih nuam ngai ka lawleh mah pawl kha kan van i ruah la zephai hrawng ruang tu hrawng a rak hrem hna ning kong pawl kha maw kha pawl kha lai holh in sila tha ten a bia ngaih nuam ngai cun ni he biachim holh rel thiam ngai le le tu he amah lawng in ngan pia siangpahrang in bantuk a um le khua sa leo se nupi te zong cu Ah a van thi ve rih lo tu hi si. Ah tunai kha khimong hi nih nan khuami pawl ah lam rian a cawhter hna le zeitindah an rak luat nak kong pawl kha van kan chim ṭhan tuah ca. A hlan ah va eh vawngtu Sakhan um lio ah hin tuisi lumpang an ti i mah lampi kha motor lampi a rak pem rih lo a rak pem rih lo i makha ralkap kan ti cu cunglei min khan mah ni mah thla ah cun lam hi motor lampi na pem la ti kha si mah khan tuisi lumpang an ti le mah lumpang cu a khuakip mah khua chinchan Vomkua hmunhal lupulung khualun behar kan khua zeiphai makha changchan vialte an kan au dih le lo a bak nan kan ṭuanter lamma kha lumpang kha bom kha her cang bom lo khan lampi kha mah ni mah thla ah na lim lan timi kha a rak lim kho ti lo i ka lim kho ti le la lo ti a phang ruang khan mah kha mah lio khan keimah kha Ramhlun pawl kha bom kha thlawn kul thlawn nga an naih khua khan timi kha ka thei i a mah bom a herhmi kha khemong i bom a rak herh ngaimi kha keiman khan ka rak theih maca khan mah bom thlawn kul thlawn nga kha ka va phor i ka va kal i lam an cawh liopi ah vuangtu nupa te pawl pohpia le zeilo in a keng tenkeng a sammi bak cu lung in a rak chep thluahmah lio hna kha rak si ngal deuh cun keimah kha ka kai le zal ka bei le bom le a kep kha ka bei le ka vuang tu nupa nih cun zeitlan na ti la ti ka si khemong hi ka ton tual la ka va nawl tual la ka ti ui cu va kir va kir nangmah nangmah tu chim lo kan man hman hi rakap pension ka si hi keimah hman atu hi voi hnia ka vok chang ti khan na ka ka ti ma kana ka va kal le ma leu cun khemong yi ni cun lam cho mi pawl kha lumpang a khan pakhat kha lung in chep thol hna pakhat kha a ke in chuh thol hna mah leu cun ka rak chuk le keimah kha zei tha ka ti dah aw bu mu bom na her mi cu bom cu krak krak in chane ka ti de a van phat ati de ma khan kha bom cu zathan rak phur thlun kul thlun nga a kep kul lu nga ka ti le mah ca cun kan khua khuahlun le khuathar cu na kan thlun ter la tu rian tuan cia mi hi ka ti le oh an tlung la hi minung cu an tong ko hi herte ko an lo ko hi bom kha kehre bek mi si te khana ka ti le mah deu cun kan khua mi pawl kha kan khua mi pawl kha ka rak dir pi ver na cu mu Mah cu khoika le khoika khua kar dan? Vong vong tu kar le atu ruhu sai kon timi khi ruhu fiang timi kar vuang tu tiang in vakal in atu ngut van timi zata tisi va ka ma aral chan kan lumpang cu ma lumpang chol liu bak kan si lo ma leo cun ma vong tu tu lo mun khan a khua khua bakin an lo chul thlam khan

Zarkhat chung ka rian an tuan cang. Hmm. A sim tuk cang hna. Ma ka kan va kal le ka va ton le atu mang thang pa ne khana ka zul chu. Hmm. Kan va kal le a zeitin si zong ah an khot men re thec cang. Zeitin si zong ah na ka thlap la. A nol bakan kan nol. Ka tul au bi thol ni bak a hmai ka hun le. Ka hun le ma khan a party pa a kuttang ummi pa kha khah cun arsa le lo thlai kha van puh ti le ma cun kan khua minung pakul panga cu ka van pi din ha si na pa pakai na cu nu ralkap pa cun hu lei can ah kan khua hin zei lo chak lei kho kan kan um lio kan khuapi ten khuapi ten e hi kan rak pam cu kan rak pam le ba kan rak cawh cu mah lio bak cun zeiphai vuangtu anmah dita khan vuangtu khua man kha ral pa nih fang kha a coi sel hna lo cu anmah rak zekha kha kudong khat bak dum cu ka hmuh le ma kha a ei loin kan thi di la kanmah tawngram khuthar ei ding ah na ralsan tun na kan choi la ka ti tun za than a herh tun som thum maw kan her la maw makhace her ning si te la ka ti le a vong tu zong zei phai zong nih an kan an kan chim dek mang ko man nain a hom han kan sen ha lo e ti na ten nang chu kan choi ko la aka ti la o si jen thaizing kan khuami nung kan van hun pi bi na la keng in aphur ni ne kan si te la rang he jong kan si te la ka ti le ti thaizing kan bakal la kha tun som thum la tun nga pe kan chon chu chun kum vui ti ka khan lai phang ka cham than chu sibe ah narak ngam tuk te nak si te ah ama khimong ji te ti nung pa ma mui he a khimong ji hi mingan pi si nganpi sile pango sile a mit ral an nei ngai sipawle hi tab bak in aa ceh le a ha bak in te tab bak in aa ceh le zu kha ripa non cu kya ci labi ati le eh lung a char le rian ah cun lengmang mi hna kha a keng chakhat te tihin a dirmi a hmuh mi hna kha ṭhut thluah mana ṭhut thluah mana mat khin rian ṭul hlah u. Mah kha cunglei in khan lampi kha ma nima thla ah khan na lim hrim na ti kha ming an pek cangca khan mah ming kha tuah khawh lo kha a ṭih tuk. Atu cu khimong hi cu a sual tuk ruangah cun pei bu hmuh sin tiangin bu hmuh sin tiangin a reng zong kai thlen ti lo ni cu. Maw

Bual lei nan tlung le mah lio zan behar ah khan kanmah kan hnak CNA kan nau le pawl kha ram hlun tiang in minung pahlei hnih kha behar lei kal ding khan an kal ve. Ani an khua behar khaw pawng lungdon ah khan CNA pawl zeidang pawl kha CNA pawl kha an i din le mah lio khan an i din lio pi ah khan Ralkap kha bual lei khan hmunhal lei khan biar khawtawl lei khan an rak lut an rak lut dan kan rak mah lei tlimi pawl kha mah an rak sa thua mah le mah CNA pa pakhat kha mah sa pa kha a ti hal tuk lo kachung a rak lut ve a rak lut le mah ka cun hazi lo mete thong chung an ti mi kha mete lungler pa kha ma pa kha biahar a bawi yang pa inn chung bak ah khan zelo a lun le ti a din ti din a rak chuah bak in rakop kha a hmai khan zelo hmai le kal mi pawl kha zelo pahnih pathum kha an van lunh tak hna an uniform kha cakhat te cu a lo cu ma te khan an khuaruah khar har le na khan ralkap a hnu um mi senthum pa na khan a si ne pa si ma pa hi lungler ah ni ro khat ka rak ka chang mi si ti khan a rak in ngiat le a lampar khan meithal a rak ka ma kha thong cung kha meithal meithal phau phau a van rin chu thong cung a a ving ṭha tuk no chun pit che mam le

mah zelo aban he zelo tong lo aru tong lo mah vun che te hi kuan ne thuai nak te kha um ma chun ani a party le vial te kha ramtang an tli di le ani ama chu tli du lo in anu chuma ral bai pa ka tha ta la lung der ve kha ka chang atu he voi ni nak se ka tha la ka tlan lo chu kan nai sa ke kir lo ti le ama chu biar ka chung um ko chu a um le be har khon upa ne pe an khupi te nan nol chu ka tha ta la maral ba pa he ti ko chu a tlun nak baka mu ralkap zong kha a hlane ralkap zuzuar pol an rak ichok leo khan behar khan atu thong chung te party ne khan te la khan rak chok le au bi khan rak chok le methal kan thik pi lan ti le thong chung nih cun Bear Khaw Bawipa sui leipa kha a ṭih tuk le ee kan khua chungah meithal ma bantuk nan chuh hna si cun na bear khaw kan tem tuk la timi kha ma kha a ṭih tuk cang le rumro thlau in pei an thlau cu ilo kha thong cung kha mu behar ngun hu pa an timi lawng lawng nih khan thong cung pa thong cung kha a lunghnem kho an ti

Khah suimlam ma zat kan har la rak chuahpi ti kha si ko. Chuahpi kho lomi cu kan mah rian tu kha velh si ko. Mo. Naten kai cu kai cu ka van ṭhan ai. Da kan khawmi zong nih khan da kan khawl mi nawl ngai ro ko cu kha ma bantuk ra ka kuli phor fial i fial minung au nak luala hin vo kan hmang to vo kan tuar tuk le rian ton tu hi ma cha chong khua fan nam him them ha we ti kan ti ka ti ti na atu mon chung thang kan kho bai bak he kuli ka au lan kan tak he an ka tek tak la ama ruang kan Ralbawi pa na ka vel dengmang na altu adu mong tin thi chuk i ui chu pol atu chu atu khi khore na ran tu khore na tun na tu hi ma tuk ram thata mu democracy kan chu tang chu mu ra ka pong chun eh ka sai po kan Areng kha a sang tel ngai cu. Zei wun ci zung rian ṭun mi ko a lo ter an vi chim mi mu. Hlan lio i rakap kuli phurṭi i a ka zam tak mi rere lo lo in ka ti ko ka lo ka lo te cu mu. Sirek ma cu Khi Mong hi cu Mah lampi cu sok nak in tuah khawh ko teh. Mm, a tuah mah lampi kha a tuah ve le a tuah bak khan a tuah bak khan an ṭhial. Mm. Eh mah cun khoi zelo mm, atu tingṭheih cu bumhu cawng wen timi kha cu thi. A chia taktak cu mumu chawngmi cu kan Laitlang hen kan chim tawn ah khuate khuabawi Thantlang khuabawi zong a vuak lomi hna khuabawi an um lo. Amin cu hau eh. Mumu chawngmi an ti le. Nate kei cu a ka vuak lo. an ka van tha maka bia a ka chon mi kha bia bia a ka chon mi kha ka let kho ruang khan ba ruang khan dina kai chu a kut par khana ka tong lo long ram khulun pa chung thong atu ha kha um mi pa ne khan dau siangin pa te seng pi zelo pe ta ton mi pa zelo khama te tung tong atu ti lo ta ton pa kha ma pa na ka ka zul le lupulung zan tim khan zan tim ko phan chu lupulung ama pa khan rak um le vuang tu mi sui pa an ti mi vuang tu nu pa rifle tlai maka ina report dum te mu mani sui pa kha atha deng le avuk le te A hmai hi a huh dih le an khaw phih dih le a vuak ciammam le a thi la an ti le vuangtu ṭekkatu kaimi pawl nih khan minung pali panga nih khan Mandalay ṭekkatu kaimi pawl nih khan an kal hnawh le a zatang ser kan thlak piak lo an ti bu ma an nawl lawnglawng ahcun pei do ma an nawl lawnglawng ahcun pei zei kan ti a hremmi kha zerza ngol cu ma cun kan khua khan a hung le a rak kai le tihlei sungpa kan khua bawipa a rang kha thil phurnak ah ti le rang pakhat kha a hruai le lup lungah ani keimah kha ramhlun ah ka um lio cun ramhlun khawbui kha au hna le an an ton ngam ti lo hau man keimah khan ka fial man lio cun an ka fial le ka u nih khan tlangval te zong nan si ko le bakal ko ne ti khan ka ti le ka u nih khan hol ah cun kol hol ah cun ka u nih cun a ka zum ve ko ti ma ca khan kan bakal kan bakal le kha nan khua simlam pa zat mah ni ma thla simlam pa zat ah cun Sine an rak lut le khuakan lei le an rak lut nitlak lei in an rak lut le nichuah lei an chuk ṭhan e ka ti. Nichuah lei an chuk ṭhan. Mah khan ka ti le mah cun mah cu an chuahnak a ṭihciah na thei lo se cun a ka ti. Nan khua vialte kha a ṭihciah theinak dingah hau na kulh dih la ka ti. Mah nu cun mu mau bakin nan khuatung tein tang rian na au la le nan khu bak nan kul di la mah cun tapung pawl hi khoka lei in an rak chuk khoka lei an rak chuk timi hi na thei hna la ka ti cu mah cun ka ti mi cu a bumu na chim mi cu am han ko e na tein bumu atu hi kan mah khua cu khi zu tipikap le lo kan tla le fang kan thiar ri lo e pakhat man e mu mah khua hau kan kul tik fang kan thiar tik cu kan fang zong lo Lo a um ṭung le ram mei na kan kak piak dih lai ee mu. Ti kan ka ti la aw. Na cun na ti se cun aw. Ha kul nak le kul lo nak kong cu keimah nan khule ka rak tong ke da. Ti khana ka ti si. Mu. Eh ma leo cun zeilo mah cawng ni cun kan khua upa pa kha bia har khan fung khan tan bu khan alu kan voi rak tuk chang chu rungmang pa ha kha umi pa kha rungmang pa kha rak tuk chu rungmang pa kha ni chin pan ti me kha kho boi kha se ma kha kol hol khap khat man thiam lo mi se ma kha bu mu chong ni khan aun ha le ma khan ni chin pan khan a rungmang pa kol hol thiam ma ko ti le rungmang pa kha au ko ma chu au le ani bia chon te kan Rungma pa khan an lungkhan kha lek kho ti lo le a thinhung tuk la tan bo in dan lak le voi ni tuk ma khan lup lung ah kan au khan cun ma khan atuk cang hna le a ho hmana kan ngam ti lo cu ma khan te ma ruk kha rum ro feel khan an ka feel mah cun ka kalnak kha si mah lio cun atu zeidah tingthei cu cu khokhat phan rak ka thau ti rak that ta cun nu rak han piak u ti ni cu mu a kan nam tu ding ah ti

Makha an khuh bawipa nih khan zeirauti awk thei lo khan a upiak hna cu a upiak le a namter an namter le makha i pipa kha zar ko rua mah khan zado an pastor pa an pastor pa nupi nu nih khan kan fapa caah kan halmi si ee makha cu ee na kan hal cangmi si ee atu hmai hmai thla hrawng ah hin Zelo lecthat ding an si cang ee. Mu makha cu kan fanu si e ti khan ti khan ati dem hete. A pistol bakin an khu boi bakha au le mah bantuk nu chia ru zong na ka au piak ti de a lu thi in luan takin a pistol nan tuk cu a sual ve ning cu mu tuk cu cu ma khan kan ma kho khan kan au kan ukṭha pa tu par le sung pa ngun ngun kar an timi hi US ummi pa hi kan va kal le a ṭi tuk cang khuchin chan vialte a vok dih na a vok dih cang na timi ka theih le ti ani zura keng pa u ti kha si ram thol khat lungci kha baka kan naih ani behar an ti hna ra khan mah zu kan pek zong hen nan kan vok ding si cun kan vok ṭhem la kan pek lo zong ah a si cun an kan vok ṭhem la ka ti le ngun kar kha zu hi thol kha si ko le a ṭim non hlam ka ding bang ko la mu ka ti la par lai sung pa da khan a ṭi tuk le te ah nang ma he beru ding nan sa ko le mu ka san nang ma nor sa ko ka ti si rak ka hngak lampi ka ti le bear an ti hnar cun ka va tum thluahmah le ti cu hna chol khan ti cu ka don i ram kha ti hin ka ka khan a hmuam mi ka hmuam ka dol ti kha ka lem pah ma khan ka va chuak le an i tingṭhi cu kha ihkhun ah khan a rak um ko kha chungpi khan kanmah kha coka lei in kan lut le a rak lut an kan zau a mit ṭhep lo bak in minute panga hrawng cun mit ṭhep lo bak in an kan zau hi khan kha rak lut cang kan ti innchung khan kan lut le mah cun ram cu thortan uak cu si Ka zal cun ka chuah le a hmai cun ka chiah. Ziam a zette cu te a mah kha man na van ṭha nu a tu si he a ding bang mi ka van chumi si te ka ti ma kha lam par don kan um chu mo lam ne te kan um sin ka ri ma ka thai da ka ti na ka ti pa chu ma khan lam par don ka ka chon le Mah kha a ralkap pa kha a vok thing cio mi kha rak chuah. Zado hrai le ti rak pa ti de. Bia ka hlan cun a thit le a din hrai khat a din cang khan cun ka hna ngam cang. Hmm, ka rema ka thei ti la lo. Du pa wen ka ka du mi po bia ka chim ve la ka ti cang. Mah lio i meeting ṭhei cu cu zei he ṭhen an kap ti na ka ti i kan thawngpang na theih ah zeitindah kan um a ka ti. Ane ke van ka ti mi tapung hanan kap ka ti. Mah ka ti mi kha lungtling ngai cu tapung hanan kap ka ti mi kha. Mm, tapung hanan kap. Atu hi tapung ma an zam ma kan man kan zam a ka ti cu tapung an zam. Ke hi ti cu. Mm, ti le lungtling ngai cu. A khi te ka ka ka ka thei chang te. Kei cu kut par hmena ka tong lo. Keimah ka um lo kar ahhin ka nau le Van Thawng le zeilo ka rianṭuan ṭimi bia ralbawipa nih Vawngtu ralbawipa nih a rak vel hna le voikhat veve a rak chuih rua hna le kan khuanu pa nih an ṭih tuk le vok an rak thah rua.

Macu ka si hi, ti ka khaw beba ka si hi, zan nai na na rak tlun leo ka um lo kara na rak tlong hi ti kan ka ti le. Zei ṭhen na ti, ka ti bu chukpa ka va ton ka ti. Ma khan cun aka ṭi cang bu chukpa ka ton ka ti khan cun mu. Aka ti ngam ti lo. Kanau le zong kanau le zong ka um Lo kar ah a ningcang lo in na rak vuak hna ah lo ka tlun cangka in ka nau le pawl nih ka nau le pawl nih an ka chimh le ka lung chung cun bu chung pa ka chim piak te la mah ti na um si cun ti te ka ti mi bak na si ka ti ko cu rian ti cun bu chung ton i a tlung ka mi ka si tik ah khan ka ralṭha tuk cang cu an mah an ralkap nak sa cun civil ne khan bu chung pawl cu ka ton khon deuh cu an mah ralkap tu an si kan cet tuk le ti